Awen. Dwi.
A.
Owen.
Dwi. Ganol mis Gorffennaf 2011, mi dderbyniais i e-bost yn hysbysebu am swydd dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Adam Mickiewicz, Poznan yng Ngwlad Pwyl. Mae 'na tua deugain o fyfyrwyr yn dysgu Cymraeg yn yr adran. Heddiw, Mawrth y degfed 2020, 'da ni'n byw ym Mhoznan ers 168 o ddiwrnodau.
Dyma ni yn Llyfrgell y Brifysgol, lle da i fod os da chi'n hoffi distawrwydd, cynhesrwydd a llyfrau. Neu gwylio traffig. Mae gynno ni chydig o lyfrau Cymraeg yma, dim ond tua hanner dwsin oedd yma cyn i ni ddod, yym rhai ar Gymru a rhai yn Gymraeg. Ers hynny mae 'na chydig mwy, mi wnes i ddod â tua deugain o lyfrau yma ar ôl yn bod adre yng Nghymru dros Nadolig. A 'dan ni hefyd wedi cael cyfraniad gan Wasg Cerrig Gwalch. Felly ma'r silff yn ara deg yn tyfu. Dyma rai ohonyn n'w a ma' 'na lai rhai ar y silff lawr grisia sydd yn silff ar gyfer y llyfre newydd. Awn ni lawr. Dyma n'w, y llyfre mwy newydd, Cymraeg. Diolch i bobl hael. Dyma yr Athro Asmus gyda chydig o cefndir.
Helo, shwmae? Wel ie, dyma yr adran Astudiaethau Celtaidd, neu yr adran Astudiaethau ym Llenyddiaeth a Ieithyddiaeth yr Ieithoedd Celtaidd. Wel, mae'r adran yn bod ers, um, yn bodoli ers 2005 dwi'n meddwl, ac i ni wedi dechrau gyda un person gyda'i pherson ac um, dwi'n meddwl yn 2007 i ni wedi cael y myfyrwyr cyntaf mewn, y myfyrwyr um, reolaeth ac um, maen nhw'n astudio Cymraeg deg awr yr wythnos, um, Gwyddelig, bach o Lydaweg, bach o Galeg yr Alban, hefyd um, llenyddiaeth Cymraeg a Gwyddeleg, nid Cymreig a Gwyddeleg, ie na, hanes Cymru, hanes Iwerddon, diwylliant y ddwy wlad. Wel, beth arall? I ni wneud llawer o ymchwil, os oes amser, ac i ni'n mwynhau i ni'n gilydd yn y prynhawn. yn y nosweithie. Os oedd iawn yn trefnu rhywbeth ar gyfer y Gymraeg neu um, y Creol Gwyddeleg yn, yn trefnu rhywbeth ar gyfer y Siachtan a Gaelge er enghraifft sydd, uh, sydd ymlaen wrth nesaf. Um, mae um, Paula wedi trefnu trip i Salmor Ostig. Ia, yeah. i ni'n redeg um, adran byw York, mae da ni cylchgrawn newydd Ry'n ni'n trafod ein pethe ni. Mae 'da ni myfyrwyr gwych. Mae rai yn siarad yn arbennig o dda, oedd yn dangos diddordeb mewn ymchwil yn y gwledydd. Maen nhw'n teithio draw, maen nhw'n ceisio cael gwaith yno a cefnogi ac ati. Ry'n ni'n denu arian um, o'r Undeb Ewropeaidd ac o Iwerddon i um, ddatblygu'n fwy. Ie. Yeah. No. Beth arall? O, i ni'n hoffi'r bwyd, mae myfyrwyr yn paratoi. mae da ni bwyd um, Cymreig a Gwddelig fan hyn. Mae myfyrwyr yn eitha da yno. I ni'n cyfathredu ar ei am sefydliadau yn y, um, yn y ddinas uh, fel um, tafarndau, Dom Britanni, wel, ti, llydaw. Um, cymdeithas, uh, gwlad, pwyl a... Um, Gwd yy Iwerddon. Ma' 'da ni yym cymdeithasau myfyrwyr. Mae un yn canolbwyntio ar y Gymraeg, ma' llall jyst yn neud unrhyw beth Celtic. Yy beth arall sydd? Yym bydd yym Pencampwriaeth Ewropeaidd yy ym Mhoznan a bydd Gwyddelod yn dod draw. Eto bydd ein myfyrfy- myfyrwyr ni yn gyfrannu i hyn. Ie, so ma' eitha lot i wneud. Yym, wel fi'n meddwl i i ni mwynhau. Ok, so o bryd i'w gilydd i ni'n cael ysgolheigion o wledydd eraill mewn, sydd yn llawer o yym hwyl hefyd. Mm, i ni'n gwahodd beirdd, i ni'n cael yym gwyliau cerddoriaeth, weithiau i ni'n dawnsio, mm, ceili bach neu Wel, does dim digon o ddawnsio Cymraeg dweud y gwir, yy Cymreig! so mae eisiau yym newid yy hyn. I ni'n gweld ffilmiau, mae 'da ni yym clwb ffilmiau. Yym mae 'da ni yy cyfnewid yy gyda brifysgolion mewn gwledydd eraill yym gyda Chymru yy gyda Iwerddon Ac i ni'n gobeithio, ie, a gyda Ffrainc, ac i ni'n gobeithio cael rhai eraill i mewn hefyd, efe fod yn haws cyfnewid syniad y staff myfyrwyr a datblygu'r adran hen well yn y dyfodol. Mae'r adran felly yn dysgu ieithoedd a llenyddiaeth yr ieithoedd hynny hefyd. Yym, Sabina yn fan'na yn dysgu Cymraeg a mae hi'n dod o'r Almaen. Mae Kasia, Carolina a Martina yn dysgu Cymraeg a maen nhw o Wlad Pwyl. Mae gennym ni Brent hefyd yn dysgu Cymraeg ac yn arbenigwr mewn hen Gymraeg, mae o'n dod o Ganada. Yym, hefyd yn yr adran mae ganddyn ni Wyddel, Patrick, sydd yn, yn amlwg yn canolbwyntio ar dysgu Gwyddeleg. A hefyd Paula o Wlad Pwyl sydd yn dysgu Gaeleg yr Alban. Wel, dyma ni tu allan i adeilad y Brifysgol, yr adeilad lle 'dan ni fel arfer yn cael ein gwersi yn yr adran. Yym, dydi o'm yn adeilad anhygoel o brydferth, yym, ond dyma lle 'dan ni fel arfer yn dod, a dyma lle ar ddy' Gwener, fel heddiw, 'dan ni'n gorfod dod ar gyfer ein awr swyddfa, sy'n golygu bod pawb ohonon ni o'r adran yn gorfod ista yn y swyddfa am awr, rhag ofn bod 'na rywun eisio ffindio ni. Be' sy'n ddiddorol ydi, wrth gwrs, os 'di pawb i fod i neud hyn yr un un awr bob wythnos a phawb yn chwilio am ei gilydd, ma' pawb yn mynd i fethu'i gilydd. Felly ma' swyddfa... Lle ma'r swyddfa? Yn y fan 'cw. Awn i mewn. Da ni'n tu allan i stafell 109A yn Collegium Novum sy'n golygu swyddfa yr adran. Mae 'na ddeg o staff. Mae'r stafell ychydig yn fach ar gyfer cyfarfodydd adran ac ein oriau swyddfa ni. Awn i mewn i weld.

Ffilmio. Sut wyt ti Martina? Dim yn hapus.
Sa'm unrhyw synnwyr mewn ffilmio fi yn y sefyllfa yma o gwbwl. Wast llwyr o lle, amser.

Sut wyt ti?
Brysur.
Speak to the hand.
Felly dyna ni ein awr swyddfa arferol ni. I fi dyma lle pwysica yn coleg. Dyma caffe lle mae te rhad pwysig iawn.
Mae'n ddydd Gwener, mae'n dri o'r gloch ac ar hyn o bryd mae un o'r myfyrwyr yn gwneud cyflwyniad yn yr iaith Goeleg i Angharad Tomos a'i gwaith. Cymdeithas Glaswellt Cymru sydd wedi bod yn trefnu hyn, sef y myfyrwyr eu hunain, a hwn ydi'r pedwerydd un hyd yn hyn. Mae 'na fydwraig wedi gwneud un ar Dic Jones, mae'n un wedi bod ar y Saunders Lewis a'r Cradock Pritchard ac heddiw ar Angharad Tomos. Yym, cyn diwedd y sesiwn, beth maen nhw'n gwneud ydy bod y gynulleidfa yn cael darnau o destunau yr awdur i'w cyfieithu i'r Gwyleg, a be maen nhw'n gobeithio wneud wedyn ydy eu bod nhw yn cyflwyno nhw ar y we yym i bobl gael eu darllen. Dyma'r dyn ei hun tu ôl i mi. Dyma brif adeiladau'r Brifysgol, Collegiwm Minos, Collegiwm Maius, dwi'm yn siŵr pa un ydy pa un. Ond dwi unwaith eto'n gorfod mynd yna i nôl rhyw bapurach. ni 'di ffindio tafarn jyst mewn pryd i wylio Cymru yn herio Lloegr yn Nhwrnament y Chwe Gwlad. Dwi edrych ymlaen, gawn ni weld os nawn ni ffindio chydig mwy o Gymru 'na. Dwi'n flin. Nathon ni ffonio. Nathon nhw ddeud ie 'dan ni'n mynd i ddod yn dangos y gêm. Ie gewch chi bwcio fwrdd am hanner 'di pedwar. 'Dan ni'n cerdded mewn 'dyn nhw'm yn gwbod dim byd am y bwcing a 'dyn nhw'm yn gwbod dim byd am y rygbi ma' nhw'n gofyn pa channel ma' nhw'n trio pob channel dydi o ddim mlaen. Felly. Hmm. Da ni wedi ffindio rhywle sy'n dangos y gêm, tafarn Wyddeleg ar enw Tanners, a ma' 'na Wyddelod yna sydd hefyd mynd i fod yn supportio Cymru. Da.